Töleg ýagdaýlary, uniwersitetlerde töleg we çykdajy ýagdaýlary nähili bolýar? Haýsy ştatda okamak has amatly? Munda soralar siz okuwdan soň Amerikada nädip galmaly meselesi. Muny diňe türkmenistanly däl bu topar ýurtdan gelip edýän gaty kän. Siz kabul almak şansyňyz ýaňky mümkinçiligiňiz gaty gowy derejede. Aýdamda meselem Amerikada Garward uniwersiteti bar, Kolumbiýa bar, olaryň ýyllyk tölegi.
Salam mähriban doganlar, agalar, iniler, uýalar, sag-aman otyrmysyňyz? Bu günki sanymyzda biz, öňem belläp geçişimiz ýaly, Amerikadaky okuw meselesini ele alarys, ýagny Amerika nädip gelmeli, haýsy wizalara tabşyrmaly, geleniňizden soň näme etmeli, bärde okanyňyzdan soň nirlerde soň işläp bolýarmy, Amerikada işlemek üçin galyp bolýarmy, bu soraglara jogap bermekçi, ýöne biziň myhmanymyz, aslynda biz olara myhman, myhman bolup geldik şu wagt olara. Türkmenistanda sanlyja ýaş professorlaryň biri bolan Baýrammyrat Saparow bilen bilelikde söhbetdeş bolarys. Olar Amerikada on alty ýyldan gowrak wagtdan bäri Amerikada ýaşap ýörler, işläp ýörler. Şonuň üçin bu soraglar aslynda siziň soran soraglaryňyzy biz oňa soramakçy. Özüňiz barada bir gysgaça tanadaýsaňyz. Tüş hoş geldiňiz geleniňiz üçin köp sag boluň howwa ýaňy gysgaça tanyşdyranyňyz ýaly adym Baýram Baýram Saparow Baýramyrat Saparow ýöne köpden bäri Baýram Saparow diýip geçýär aslym maryly özüm sandykaçy winsawhoz diýen obasyndan üzümçilik obasyndan. O ýerde ilkinji bäşinji, altynjy klasa çenli okuwymy şu ýerde tamamladym. Ondan soň türkmen tüp mekdebine okuwa girdim, Baýramalydaky. Ol ýerde-de üç ýyl okadym. Ondan soň Aşgabada, Başkent we Turgutozal mekdeplerine geçdim. Sebäbi biziň himiýa olimpiada gruppamyz bardy. Şo ýerde hemme Türkmenistan boýunça olimpiada gatnaşaklary ýygnaýardylar, taýynlaýardylar. Şol olimpiadalara gatnaşmak üçin Aşgabada geçdim. Soňky iki ýylymy Aşgabatda geçirdim. Turgut Özal mekdebindenem iki müň birinji ýylda gutardym. Ondan soň okuwymy Orsýetde, Moskwada, Lomonosow adyndaky uniwersitetde okadym. Şoň netijesinde indi gepiň tümüne şu ýerik geldim-de, şu ýerik gelenime iki müň altynjy ýylda geldim. Olam on sekiz ýyl bolýar, birazajyk düzeltme berýän, on alty däl-de, on sekiz ýyl. Men gelenimden soň, men gelen wagtlam on altydy, iki ýyl geçdi, on sekiz bolýar. Dogry, dogry.
Onsoň şondan bäri indi şul ylym, bilim, okuw ugruna geçdim. Indi beýleki biznes bolýar, nebit-gaz, ol pikirleri bir gapdala aýyrdyk. Şondan bäri indi şu ýolda. Iki müň altynjy ýylda geldiňiz, iki müň altynjy ýylda geleniňizden soňam bärde. Indi şu wagt siz ýaňky belläp geçişimiz ýaly Türkmenistanly, Iň ýaş sanaýmaljy professorlaryň biri, himiýa professory we Amerikadaky uniwersitetlerde-de işlediňiz. Mundan öň şu wagt Oklahoma uniwersitetinde işleýäňiz. Mundan öň nirde işlediňiz? Men indi şol PHD derejäni University of Delaware diýen bir uniwersitetde aldym. Ondan soň üç ýarym ýyl Oak Ridge National Laboratory diýen bir ylmy institutda işledim. Eger bilýänler, nä seretýänleriň arasynda bilýän bar bolsa, Manhattan proýekti bolan döwründe Amerikanyň Manhattan Project, şu atom bombasyny düzmek, şol döwürde Amerika bir topar ylmy institut açýar, şul proýekti dynmak üçin, şol kyrkynjy ýyllarda, bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýyllarda, şo döwürlerde açylyp, ullakan bir ylmy merkeze öwrülen, Bular arassa energiýa meselesi, indi ýaňky hassalyklar, keseller, wiruslar hemme ugurdan işlenilýär. Ol ýerde ýarag işi kän gidilenok. Şol ýerde üç ýarym ýyl işledim. Iki müň on birinji, iki müň on dördünji ýyllar arasy. Ondan soň Dýuk uniwersitetinde ýene bir postdoktora tejribe, postdoktor diýip bir tejribelik möhleti bar. Şonuň üçin Dýuk uniwersitetine gitdim, ol ýerde-de iki ýyl işledim. Dýuk uniwersitetedem biomediki ugurlar gaty belli Amerika boýunça. Hatda o taýynyň olaryň bir medical school-y bar, saglyk merkezi bar. Amerikadaky iň güýçli üç saglyk merkeziniň biri bolup tanalýar. Meselem, Garwardyňky bar, Harwardyňky Onsoň düýgünki ýene biri bar. Garaz, şol ýerde iki ýyl işledim. Ondan soň o barman iki müň on dört, iki müň on alty, iki müň on altynjy ýylda-da öz gruppamy, öz ylmy gruppamy gurmak üçin bärik Oklahoma ştadynyň uniwersitetine geldim. Şondan bäri özüm işe başladym, professor bolup, hemem öz ylmy gruppamy gurdum. Tutuyorum üstünlik arzuw edýäs mundan soňky işleriňizde sebäbi Türkmenistanlyň arasynda men oňarda Türkmenistanda işleýän döwrümde-de okuwçylara türkmenleň arasynda-da Amerikada ýaşap ýören işläp ýören professor derejesinde ýaş alymlary professorlary bar diýemde çagalaň gözi ýanyp gidýärdi şoň üçin olar üçin hem aslynda aýratyn bir nähili diýseka bir mysal bolup durýaňyz men indi onki ýyl okuw gutardym ýa on bir ýyl okuw gutardym Türkmenistanda Indi men türkmen Amerika okuwa gelesim gelýär. Hmm. Haýsy wiza görnüşleri bar? Hmm. Bakalawr derejesi ýa-da magistratura derejesi tapawudy ýok. Hmm. Esasan hem bakalawr derejesi boýunça. Näme şertler bar? Näme näme etmeli men? Indi ýaşlar okuwyny gutaran soň bärik okuwa girjek bolsalar F1 diýen F1 wiza görnüşine ýüz tutmaly bolýar. Bu F1 wiza görnüşini alyp bilmek üçin I twenty diýen bir dokument gerek bolýar. I twenty diýen dokument hem iňlisçe i harpy, onsoň ýigrimilik. Ýigrimi bolýar da. Ýigrimi. Ony göni okuw jaýy, eger sizi kabul eden okuw jaýynyň göni özi berýär. Şonuň üçin indi eger okuw gutaryp barýan ýaşlar bolsa, ilki bilen Şol I ýigrimi dokumendi nireden, haýsy ştatdan, haýsy uniwersitetden, näme okuw ugry boýunça aljaklaryny bu zatlarynyň hemmesiniň planyny jikme-jik düzmeli bolýar. Mysal üçin, meseläniň, maksadyň özi diňe men Amerika baryp ýetsem bolsa birazajyk ýüzleý bolýar. Iň soňunda dört ýyllyk, bäş ýyllyk okuw okuljak bolsa, haýsy okuw, haýsy ugur, haýsy professiýa, haýsy iş, bu zatlar pikir edilmeli. Indi men özümem şony döwründe kän pikir etmändirin. Menem yzyma seretsem, ser salsam, Şol ýalňyşlygy edipdirin. Ýagny men himiýa olimpiadalaryna gatnaşdym, indem men himik bolmaly diýen bir şeýle sada pikir bilen okap gitdim. Ine, Allaha şükür hemme hemme ýagdaýym gowy, şu wagt nalynjym ýok welin, ýöne şu taýda bir oturyp bir pikir edip, planlamak diýen ýaly zatlar bolmandyr. Şonuň üçin ilki bilen ýaşlar oturyp pikir etsinler, Indi okajak diýsem, haýsy ugurdan okaýyn? näme üçin, nireden, şu zatlarynyň uly täsiri bar, meselem, pul ýagdaýlara-da täsiri bar. Şu okajak okuwyny karar berensoň, şol okuwdan çakylyk we I ýigrimi dokumentlerini alýarlar ýaşlar, ondan soň şol dokumentleriň esasynda wiza görüşmesine girýärler ilçihanada, meselem, Aşgabatdaky ilçihanasynda Türkmenistanyň, onsoň F one wizasyny alyp, göni gelibermeli. Nähili resminamalar? Indi serediň, köplenç Amerika gelýänleriň arasynda siziň hem belläp geçişiňiz ýaly, bura bakalawr derejesini okajaklar ýa-da magistratura derejesini okajaklar bar. Isleseňiz şolar aýry-aýry neme diýli, biram kursa geljekler bolýar, meselem, iňlis dili kursa geljek diýip, üç aý, bäş aý tomusda, indi esasan hem öňümiz tomus bolany üçin, şolary aýry-aýry, bakalawr derejesi, magistratura, ýokary dereje, doktorantura, magistratura derejeleri we Kurs, dil kurslaryna nähiliräk meňzeler bolýar? Indi dil kurslaryndan başlaýly ilki bilen. Beýleki bakalawr, magistratura beýleki okuwlary okamak üçin dil, iňlis dilini bilýänligiňizi güwä geçýän bir ekzameniň netijesi gerek. Indi iňlis dili ýok bolsa, eger ejiz bolsa, onda göni dil kursuna gelmeli. Dil kurslaram pully dil kurslar. Käwagt habarlaşýarlar meň bilenem muň mugty ýokmykaýyn. Amerika kapitalist ýurt, hemme zat pully. Dil kurslaryň bary pully. Şolaryň meselem uniwersitetleriň öz dil kurslary bolýar. Uniwersitetlerden aýry guramalaryňam dil kurslary bolýar. Ýöne şuň ýaly okuw tipli guramalaryň. Şolaryň haýsy birindenem bolsa Çakylyk hatyny bilen I ýigrimlik dokumentini alyp bolýar, şoňa dil kursuna gelip bolýar. Dil kursam käbir adam üçin diňe bir ýyllygam ýetýär, käbir adam gaty pes derejeden başlaýan bolsa birnäçe ýyllyk gelip okamaly bolýar. Ondan soň beýleki okuwlara, meselem bakalawr derejesine ýa ýokary beýleki ýokary okuw derejeleri üçin Şol ekzamenler bolýar TOEFL diýä, IELTS diýä. Şular iňlis dilini bilýärmi talyp, bilenokmy, şony ölçeýän ekzamenler. Şolaryň gowy netijeleri gerek bolýar. Meselem näçeräk bal gerek bolýar SAT-de, SAT diýýär, SAT diýýärler, SAT ýa-da IELTS-de? Dogrusy men IELTS bilen TOEFL-dan habarym bar. IELTS, onam birnäçe gezek formadyny üýtgetdiler, ýöne, mysal üçin, biziň uniwersitetimiz-de, Iň pes diýeňde bakalawr derejesine ýa magistratura aspiranturasy üçin alty nok, alty bütin ondan bäş, Alty ýarym. alty ýarym gerek bolup durýar. Indi alty ýarym diýeňde aslynda şul ekzamenleriň üýtgeşik-üýtgeşik bölümleri bolýar, listening, reading, speaking, writing. Şolaryň Umumy hemmesini goşaňda näçe bolýar, srednýi näçe bolýar, alty ýarym bolmaly minimum. Şondan pes bolsa, onda kynçylyk, kynçylyk. Biziň uniwersitetimiziň ýagdaýy şu. Beýleki uniwersitetleriň sanlary üýtgeşik bolmagy mümkin. TOEFL ekzameni üçin ýene-de hem hemme goşaňda şol listening, reading beýleki böleklerini segsen bolmaly. edil häzirki TOEFL boýunça. Başga-da käbir uniwersitetler Duolingo diýýär, başga ekzamenlerem kabul etýärler diýip eşitdim. Biziň uniwersitet esasan IELTS bilen TOEFL isleýär.
Iňlis dilini görkezmek üçin. Şolar bolsa, şolar eger Türkmenistanda iňlis dili eýýäm ýagdaýyňyz gowy bolsa, onda göni şol ekzamenlere girip, Göni bakalawr derejesini ýüz tutup bolýar ýa-da magistratura, aspirantura. Ýöne iňlis dili ejiz bolsa, onda ilki dil kursyna gelip barmaly. Ýagny, hormatly adamlar, eger siz näçe öz ugruňyzda ýaryp barýanam bolsaňyz, türkmençe aýdamyzda, dil bilmeseňiz, Amerikada hiç zat edip bolanok. Hökman suratda dil bilmeli bolýaňyz. Dil bilmek üçinem, ýaňy Baýram aga aýdyşy ýaly, TOEFL ýa-da IELTS ekzaminlerine girmeli. TOEFL-da segsenden ýokarda bolmaly. Käbir uniwersitetlere bagly elbetde. Dogry, dogry. IELTS-de-de alty ýarymdan ýokary bolmaly ballary. Umuman şeýle. Indi magistratura gelmek üçinem şeýle, magistratura derejesine tabşyrmak üçinem Şo şertler bolýarmy, şo dokumentler gerek bolýarmy? Dil kursy gutaran bolmaly, onsoň aý ýigrimi dokument tabşyrmaly. Başga? Siz haýsy ugurda magistratura, aspirantura etjek etjek bir pikiriňiz bar bolsa, şoňa görä ýagdaý gaty üýtgeşik bolup bilýär. Mysal üçin, ugruňyz. Tehniki, nauçny ugurlar bolsa, ýaňky fizika, himiýa, biologiýa ýa inženerlik ugurlaryň biri ýa matematika bolsa, onda bu ýerde uniwersitetleriň köpüsi magistratura bile aspirantura pulsuz, ýagny siz olara pul tölemek mejburyýetinde bolmaýaňyz. Hatda edil tersi, Olar size stipendiýa berýär. Olar sizi işgär diýip aldygy bolýar-da, siz şo laboratoriýada ylmy iş edýäňiz. Şular, mysal üçin, men Amerika gelemde edil şol ýagdaý bilen geldim. Ine, Orsýetde okuw gutaryp barýardym diýdim. Şu bolgar professor bilen gürleşdim diýdim. Ol ýüz tut, sen dokumentleriňi tabşyr, TOEFL-yňy tabşyr, bizden çakylyk al, I-20 al diýdi. Mundan on sekiz ýyl öň, Galan zadynam gaýgy etme, bärik gel, saňa aýlyk töläris diýdi. Şol döwür iki müň dollar töweregidi. Şoň üçin şeýle. A beýleki ugurlardan, eger magistratura, aspirantura etjek bolsaňyz, meselem, iňlis dilinde magistratura etjek bolsaňyz ýa taryhda, onda stipendiýa ýagdaýy edil şo bir zat däl. Stipendiýa ýagdaýy. Azyrak pesräk bolýar. Ýa pesräk bolýar, ýa hiç alyp almanam bolup bilýär. Ýa-da nem şoň ýaly kynçylyk bar. Ýöne dokument ýüz tutmak dokumentleri tarapyndan seredeňde şo bir dokumentler. Ýene ýüz tutýaňyz, ýene-de diliniň barlygyny görkezýäňiz we bakalawrdan bir üýtgeşik ýagdaýy şo bakalawr okan döwrüňizdäki bahalaryňyzam görkezmeli. Transkriptiňiz. Oňa transkript diýilýär iňlisçe. Meselem, hem siz bakalawra ýüz tutaňyzda attestadyňyz gerek, şu attestatdaky bahalar gerek. Edil şoň ýaly magistratura, aspirantura ýüz tutaňyzda-da bakalawr derejesindäki bahalaryňyz görmeli. Käbir ýurtlarda şol berilýän transkriptler iňlis dilinde däl, onda şony terjime etdirmeli, notarialno şony zawirýat etdirmeli, tassyklatmaly, ondan soň ýüz tutaýmaly. Indi häzir töleg meselesini aýry bir soragda geljek. Uniwersitete girmek üçin hökman kollej okamalymy diýýär. Amerika gelemde college acceptance diýip bir zat bar, ýagny kollej kabul etme derejesini. Men mydama şu uniwersitet diýip pikir edýän. Ýöne bärde şu college acceptance diýip bir zat bar, ýagny kollej uniwersitet bile deň dereje tutulýar. Ýagny onsoň bärdäki sorag hany näme diýjek boldular? Uniwersitete girmek üçin kollej okamalymy diýlende
Indi şol soraga ine özüňem aýdyşyň ýaly tirkeş meň düşünmegimem azjyk kynrak sebäbi meň kellämde dänem kollej bilen uniwersitetiň tapawudy ýok. Indi men dogry düşünýän bolsam uniwersitetler adaty ýagdaýda obyçny kollejlerden ulurak bolýar. Hatda meselän biziň öz uniwersitetimiziň içinde College of Engineering bar. Öz uniwersitetimiziň içinde College of Arts and Sciences bar. Ýagny şuň ýaly, ýöne kollejde okamalymy diýeňde, men ony şeýle düşüneýin, bärde Amerikada community college diýip bir ponýatiýa bar, bir ýagdaý bar. Olam nähili diýeňde, arzan okuw diýip düşündiräýeli Türkmenistandan görýänlere. Indi häzir biziň uniwersitetimize okajak bolsaň gaty gymmat. Ýöne gelip ilkinji, birinji, ikinji ýylyňy Kiçiräjik uniwersitet diýmälide kollej diýäýeli. Kiçiräjik uniwersitete görä okuwlar bar. Şolara girýäňiz, okaýaňyz. Hökman etmelimi? Ýok, hökman diýen zat ýok. Ýagdaýyňyz bolsa, hem pul tarapyndan, hemem okuw derejäňiz gowy bolsa, göni uniwersitete geliň, göni okaň. Iň gowusy şo. Ýöne ýagdaýyňyza görä, Hä, men Amerika gideýin, öwrenişeýin, o taýda belki okuw üýtgeşikdir ýadany men öz ýagdaýyma käbir soraglarym bar diýseňiz onda community college diýen bir kiçiräk kollejler bar şolary ýüz tutup şolardanam çakylyk bilen I twenty alyp bolýar şolara gelip okajak boluň ol ýerde ilkinji birinji ikinji ýylyňyzy okap indi amerika öwrenişeň soň gowja bahalar alaňyz soň onsoň beýleki ulurak uniwersitetlere geçirip bolýar hemme alan bahalaryňyzy derejeleriňizi.
Kollejler bärde şu community college diýýäniňiz iki ýyllyk bolýarmy? Olar iki ýyllyk, hawa. Indi şo şo aslynda Türkmenistanda-da şu iki ýyllyk kollejler bar aslynda. Hä, şeýlemi? Hawa, kiçiräk nämesi.
Tehnikum, tehnikumlar.
Tehnikum ýalyrak, hawa, şo şony diýjek boldular edýän soragda. Hökman şo gerekmi diýip. Bol, indi geleliň iň gyzykly ýerine. Töleg ýagdaýlary uniwersitetlerde, töleg we çykdajy ýagdaýlary nähili bolýar? Özüňiz ýüz tutanyňyzda, dil kursy üçin ýüz tutýan bolsaňyz, Meniň bilýän dil kurslarym-a çykdajysy iň az diýende ýyllyk on-on iki müň dollar bolýar. Bulam iň az diýip Amerika boýunça gözläp bir iň amatlysyny tapdym diýeňde şoň ýaly. Oň üstesine özüň nirde ýatyp turjagyň, nädip özüňi eklejegiňi eklenç saklan. Diňe okuw puly. Hawa, diňe okuw puly on-on iki müň dollara ýetýär. Galan zatlaram goşsaň şeýle köpelip gidýär. Bul dil kurslary üçin. Kollejler hem aslynda şondan meň bilşim boýunça uly tapawudy ýok. Ýaňky community college diýilen iki ýyllyk kollejler olar hem arzan bolýa. Kän gymmat däl. Ýöne arzan diýeňde dänim bu Amerikanyň tarapyndan seredeňde arzan diýip taryplanýa. Türkmenistanyň tarapyndan seretseň gaty gymmat. Indi uniwersitetlere gelenimizde Meselem, biziň öz uniwersitetimiz University of Oklahoma ýyllyk tölegi şu öz internet sahypasynda görüp bolýar. Şolara seretseňiz, ýigrimi ýedi müň dollar ýaly görkezip dur. Okuw töleg puly? Okuw töleg puly, olam aslynda o taýda bir takyk san aýtmak kyn, Tirkiş. Sebäbi okuw töleg puly sen näçe sapak alýanyň, her semestr, her çärek, şoňa görä üýtgäp dur. Onda belli bir aralyk berip bileris, meselem, ýigrimi ýedi müň bilen. şeýle diýeli, ýigrimi müň bilen diýeli, pesräkden alaly, otuz bäş müňe çenli diýeli. Ýigrimi müň, otuz bäş müň, ýyllyk. Ýyllyk. Diňe okuw puly. Diňe okuw puly şol arada oýnap durar. Bar indi bir arzan şonuň eýdip-beýdip arzan etdim diýeňde, ine, diýeli, on sekiz müňden otuz müňe çenli diýip görkezäýeli. Iň bir arzan ýoluny, şu biziň uniwersitet. Görýänler şeýle zady ýadynda saklamalyda, ol biziň uniwersitetdenem has-has gymmat uniwersitetler emma, ine, bir şeýle san kelläňizde bolsun diýip aýdamda, meselem, Amerikada Garward uniwersiteti bar, Kolumbiýa bar, olaryň ýyllyk tölegi dogsan müň dollara çenli, segsen müň dollara çenli diýip habar bar. Şu wagt täzelikde habara çykdylar, segsen müň, dogsan müň dollar töleýän okuwçylar bar diýip. Muň daşyndan özüňiz. bir bol kwartira tutjak bolsaňyz aýlyk çykdajylar olaram goşsaňyz eger ýanyňda bir adam tapyp ýoldaş tapyp bile kwartira tutsaň zat etseň ýene-de azyndan bir on müň dollar ýylda gerek bolarmykaýyn diýip men çaklaýan iň bir ekonomly iň bir isrip etmän ýaşaňda şonluk bilen gymmat bolup durýar hawa. Soraglaň ýene birinde. Indi magistraturada diýdiňiz ýaňy, indi şo taýyp geleliň. Indi meselem biri magistratura üsti bile gelse, eýýäm ol bärde iş, işgär ýaly bolup gidýär daşyndan. Dogry. Indi olara stipendiýa tölenýär. Olara, hawa şo tehniki ugurlarda gelseňiz, mysal üçin fizik bolsaňyz, ma, biolog bolsaňyz, şol ugurlarda gelseňiz, siz Şol tölemeli ýigrimi müň, ýigrimi ýedi müň ony tölä, tölemek size mejburyýet ýok. Siz hiç zat töläňiz ýok. Tersine aýlyk size tölenýär. Biziň uniwersitetimiziň, ese biziň fakultetimiz, himiýa fakultetiniň töleýäni şu wagt aýda iki müň iki ýüz dollar tölenýär. Olam aýlyk bolup gitýär. Indi gelýän aspirantlar, magistratura gelenler, doktorantlar, olar iki-üçüsi, iki-üçüsi birleşip bir kwartira tutýarlar. Biziň ştadymyzam Amerikadaky arzan ştatlaryň biri. Iki müň ýigrimi üçünji ýylda iň affordable, ýagny iň arzan, iň arzan ştat, iň arzan ştat kabul edilýär. Hawa, biziň ştat şoň bilen ekonom etse bolýar. Ýöne häzir iki müň iki ýüz dollar beýleki käbir ştatlarda zar-zor ýetýär. Mysal üçin, türkmenistanlylar bilýändirler, Golliwud nirede? Kaliforniýada. Şo taýlar gaty gymmat. Gaty gymmat, kwartiralar gaty gymmat. Sen näçe, üç-dört adam bolup kwartira tutaý, Seniň stipendiýaň üç müň bolsa danem gaty gaty kynçylyk şolar amerikanlaram amerikan okuwçylaram magistratura aspirantura gelýänler köpüsi aýtýar enatamyzdan pul soraýas diýýär şo uniwersitediň berýän stipendiýasy ýetenok diýýär edil oklahomada ýetýär şonuň üçin öňem aýdyşym ýaly eger ýüz tutjak bolsaňyz amerika nirä haýsy şähere haýsy ştada şu zatlar gowy planlanmaly. Hawa, bilmeli nirde gymmadrak, nirde arzanrak, şoň ýaly. Dogry, hawa.
Özümdem ýaşap ýöremsoň bilýär, bäri ýagdaýyny. Indi Indi men diýeli magistratura geldim ýa-da bakalawr derejesinde geldim. Men daşyndan Bir zat edip ýaşamaly ýaňky aýdyşyňyz ýaly we bärde ýaşamak kyn. Işleme rugsat berýärlermi okuwçylara ýa-da nähili mümkinçilik berilýär şo barada aýtsaňyz. Indi resmi rugsat şeýle rugsat bar, eger seniň F one wizaň bolsa ýagny F bir wizaň bolsa onda diňe şol uniwersitetiň kampusynyň içinde işläp bilýäňiz. Mysal üçin nähili işler bar kitaphanada oturyp şol kitap alyp gitjeklere kömek edýän ýa-da uniwersitetiň diýeli nahar bişirýän ýeri bolup biler ýa başga şuň ýaly sadarak işler diýeýin-de şo taýyk studentleri alýarlar, elbetde minimum aýlyk berip, iň pes aýlyk berip, diňe şoň ýaly mümkinçiligiňiz bar, eger resmi iş etjek bolsaňyz. Belli bir sagat barmy, meselem, ortaça Amerikada bir doly stawka 40 sagat diýip geçýär. Dogry, dogry. Indi bärde bilşime görä 20 sagat ýaly berýärler. Hawa, şo 20-den geçýän däldir. Sebäbi şeýle bir ýagdaý bar. Ýyl-ýyl gelmek isleýän okuwçy kän bolansoň, şu F-one wizanyň ýagdaýlaryny her ýyl berkeldýärler. Kynlaşdyrýarlar. Kynlaşdyrýarlar. Şol wiza statusynda galyp biljek bolsaň, belli bir sanda sagat sapak almaly, belli bir sanda başga zatlar etmeli. Şol sapaklary alsaňam, hepdede ýigrimi sagatdan kän öz boş wagtyňam bolanok diýip bilýän-dä. Hawa, dogry. Umuman, hormatly adamlar, Amerikada okajak bolsaňyz, puluňyz bolmasa gelmäň. Dogry. Kynçylyk çekerdiňiz bolmasa ýa-da Käbirleri men eşitýän, käbirleri okuwa diýip gelip, okuwyny taşlap işläp ýörenlerem bar. Ýa-da Gaçyp, olar okuwa, gaçyp işleýändirler. hawa, ýa-da okuwa, okuw wizasyny ulanyp, şo wizany ulanmak arkaly galyp işläp, okuwyny taşlap işläp ýören adamlaram, oňaly nemelerem kän. Ýa-da Şoň ýaly. statusyny üýtgedýär. Dogry, ol bärde şu wagt muny diňe türkmenistanly däl, bir topar ýurtdan gelip edýän gaty kän. Aslynda Amerikanyň habar kanallaryny açsaň, Ýurda ine şu ýylyň içinde näçe million emigrant girdi, näçesi gaçyp işläp ýör zat diýip habar gaty kän. Onsoň men olaryň ýagdaýlary nähili, bir durmuş hezil berýärmi olara bilemok. Şeýle çaklasam hezil berýän däldir. Azyndan minimum bir on ýyl bir aýaga durýança gaty kynçylyklar. Şonuň üçin taýyn bolmaly. Esasanam Aýal-gyz maşgalalary, aýdasym gelýär-dä, gelip, soňundan kyn ýagdaýlara düşseň, bärde hossaryn ýok, hawa, onsoň kyn ýagdaýlar bolup bilýär-dä. Umuman, şoň ýaly etýärler diýip gürrüň kän. Iň soňunda waka gowy gutarýarmy, gutaranokmy, ondan meň habarym ýok ýöne. Hawa. Indi Isleseňiz beýleki sorum, indi ýaňy magistratura diýdiňiz-ä, uniwersitete tabşyrýaňyz we size meselem geçen aýdypdyňyz, ýigrimi dokuz müň dollar ýaly ýyllyk berilýär, elbetde bu ýerden tax diýýän zadyň salgyt, ýyllyk salgyt çykarylansoň iki müň iki ýüz dollar ýaly bir zat bolýar diýdiňiz, ýyl, aýlyk. Dogry. Magistratura gelenler.
Indi munuň üçin bir ýere ýüz tutmalymy ýa şo gelen badyňa dokumentleri tabşyraňda siz üçin eýýäm şo hödürlenýärmi? Mysal üçin size çakylyk berseler magistratura, aspirantura göni şol çakylyk hatyň üstünde pul ýagdaýy ýazylýar. We eger siziň ugruňyz tehniki ugurlar bolsa, fiziki ylymlar bolsa göni üstünde hemme okuw puluny uniwersitet ýapýar, stipendiýada berilýär diýip üstünde ýazylýar. Diýeli sosial ýaňky gumanitar ugurlaryna gelsek, olarda ýagdaý nähili men doly bilemok. Ol ýer olarda stipendiýa almak kyn, olarda mümkin ýene-de siz öz tölegiňizi tölemek mejburyýetinde bolup bilýäňiz. Ýöne tehniki ugurlarda göni üstünde ýazýar, üýtgeşik bir başga onlaýn, ýaňky internediň üsti bilen başga programma ýüz tutmak gerekýär. gerekýär. Mysal üçin, biziň uniwersitetimiziň magistratura, aspirantura, doktorantura ýüz tutýanlarynyň priýomny komissiýanyň başlygy özümdim. Şul geçen hepdä çenli dört ýyl şu komissiýada işledim. Studentler ýüz tutýarlar, talyplar awtomat, eger bizden kabul alyp bilse, stipendiýa-da berilýär. Şoň ýaly. Onda hormatly adamlar, eger himiýa ugry boýunça Bilemok şu wagt, şu wagtky ýagdaý nähili. Ýok, ýüz tutsynlar, ýüz tutsynlar. Eger himiýa boýunça, himiýa boýunça magistratura ýa-da ýokary derejeli okuw derejesini tabşyrjak bolsaňyz, Baýram agan-ha. Dogry, dogry.
Ýüz tutup bilersiňiz. Ýaňky ýaýyň ýaňky aýdyşy ýaly. Bärden stipendiýa alma meselesi. Şu ýerde mümkin bolsa men bir zady goşasym gelýär. Sebäbi beýle sorag gelermi bilemokda. Sebäbi soraglaryň köpüsi magistratura barada bolup gitdi welin, magistratura aslynda öňki SSR-iň terminologiýasy bolanokda Amerika. Biziň indi şu wagt takyklamak isleýän master programmasy bar, PHD programmasy bar. Şol soraglar master barada jogapladym diýip pikir edeli. Ýöne. Iň soňunda siz PHD etjek bolsaňyz, ýaňky doktorlyk derejesini aljak bolsaňyz, Doktorantura ýa-da. doktorantura ýaly bolýar-da, onda magistratura ýüz tutman, göni PHD ýüz tutuň, göni doktorantura. Sebäbi göni PHD, eger masteryň bolmasa-danm ýüz tutup bolýar we. Gowy sorag.
Gaty gowy, gaty esasy meseleleň biri. Hawa. Magistratura tabşyrmasaňyzam, Amerikada gönümel. Doktorantura PHD-ä tabşyryp bolýar. Tabşyryp bolýar we PHD alyp ýörkäňiz, umuman, ol derejäni almak üçin ortaça bäş ýyl gerek. Şo ilkinji iki ýyly magistratura gitdi, mastere gitdi diýip hasap edilýär. Ýöne diýeli siz masteriňiz bar bolup ýene-de ýene ýüz tutsaňyz, PHD şu ýene-de bäş ýyl bolýar. Ýene bäş ýyl. Ýene bäş ýyl. Onda iki gezek okan ýaly bolýar. Iki gezek master okan ýaly bolýar.
Ondan gaýda magistratura okaman. Göni ýüz. Göni PHD-ä ýaňy doktorantura tabşyrsa has Dogry. gowy bolar. Menem şeýle etdim. Menem şeýle etdim. Orsýetden gelemde göni PHD ýüz tutdum, göni gutardym. Men Orsýetden gelemde Amerika ýigrimi bir ýaşymdadym. Soň ýigrimi alty ýaşymda eýýäm PHD derejäm bardy. Doktor.
Arasynda magistratura iki ýyl sarp etmedim. Şu
Gaty möhüm meseleleň biri gaty dogry aýtdyňyz o mesele gowy maslahat. Iňlis dili pat kurslara nädip tabşyrmaly? Indi serediň biz Türkmenistanda oturan adamlar Amerika geljek bolsalar elbetde okuw bul ýollaň biri Amerika gelme ýollaň biri we köplenç üç aýlyk tomusdaky üç aýlyk kurslara zada tabşyryp gelýärler. Ýaňky aýdyşyňyz ýaly on müň on iki müň dollarlyk çykdadyşy bolan okuwlara tabşyryp gelýärler. Elbetde, hormatly adamlar, bu okuwlara tabşyranyňyzda-da, bärden çakylyk alaýan ýagdaýyňyzda-da konsullyk wiza bermän bilýär. Dogry.
Ýöne hökman garantiýa size wiza berilýär. Hatda magistradura derejesinde bolsaňyzam, Ol gaty seýrek. Aslynda men Seýrek bolýar. Hawa, seýrek. Beýleki okuwlar, mysal üçin, ilçihananyň habary bar nähili okuwlardygyndan. Mysal üçin, siz çakylyk aldyňyz, I ýigrimi dokumentleri aldyňyz, ýöne alan okuwyňyz, näme diýeýin, men indi gödek bolarmyka, it spisagynda ady ýok ýa-da itiň spisagynda hiç kime näbelli Bul kim bilýär düýn döredildimi ýa geçen hepdemi, ondan öňki aýmy belli däl. Şoň ýaly şübhesi bolsa şo taýda konsul wizany bermän bilýär. Ýa-da pikir etse baý-ba muň tölege otuz müň-ow. Şul talybam otuz müňi berjek adama meňzänok zat diýip bir şübhesi bolsa bermän bilýär. Ýöne eger siz PHD ýa mastere gelýän bolsaňyz Ok çakylygyň üstünde bul adamdan hiç pul gerekgäl, okuw puly nol, üstünde-de biz aýlyk töleýäs diýensoň o taýda pul mesele ýok. O taýda onsoň gaty uly kömegi bolýar. Şonuň üçin magistraturada aspirantura ýüz tutýanlardan wiza alyp bilmedigini men eşidemok Türkmenistandan o başga ýerden. Bardyr. Öňräk oglanyň biri Pensilwaniýa uniwersitetinden çakylyk alypdyr. Soň Üç ge, üçünji gezek girende kabul aldy. Iki gezek neme edildi, kabul edilmedi. Baý-ba. Iki gezek.
Onda men, men özüm bihabar, men girdim, maňa göni berdiler, esasan bir uly gürrüňem bolmady. Hatda konsul aýtdy, Delawermi, Delawer uniwersitetimi, meň özüm aslym delawerli, şu taýda bir restoran bar, gowy çişlik bişirýärler, şoňa gidip söz berseň, şo çişligi neme, şol ýerden iýjegiňi göni ryža bereýin diýip degişdi. Menem aý bolýa diýdim. Indi şu wagt aýdyp oturyşyma şu gidip restorandan çişlik iýmedigim ýadyma düşüp azjyk utandym. Indi men gitsemmikä bu taý? Ýok buram halal muň eti bellem däl dogrusy şoň üçin. Ýöne ol degişip şert goşdulaý ol çişlik üçin maňa wiza bermese ýaman ters bolar. Oýun edendir ol. Hawa. Indi okamak üçin indi esasy mesele ýaňy aýtdyk Amerikada okamak adamlar hormatly adamlar gaty gymmat. Indi ýaňky aýdyşym diýalak, Amerikada-da elli sany ştat bar, aslynda känräk, Hawaýyň zady goşsaň hasam köpelýär, ýöne elli ştat diýip kabul edilýär. Elli ştatdaky her ştadyň tölegleri başgaça, gymmat ýeri bar, arzan ýeri bar, iň arzan ýerleriň biri Oklahoma. Indi şäher, ştat, haýsy ştatda okamak has amatly ýa-da haýsy ştatda okamak geljek üçin, Studentiň geljegi üçin has maslahat bereýin. Indi men özüm dogrusy bakalawr üçin gelmän soň nähili bakalawr üçin ýagdaýlar ony kän habarym ýokda. Men özüm professor bolup uniwersitetlerde işlän soňam menden has bu temalarda bilgili ýaşlar bardyr diýip çaklaýan. Ýöne men dogry düşünýän bolsam türkmenleriň arasynda şu biziňki ýaly ýurtlaryň arasynda Iň bir meşhur populýarnyý ştatlar Tehas, Oklahoma dänim erbetde ýöne kän türkmen okuwça göremok. Ýok Türkmenistan Oklahoma diýilse hiç kim eşden at da. Eşden ýöne umuman ýanky aýdyşymyz ýaly elýeterli hemme zat.
Teksasdan.
Tehasdanam azajyk elýeterli ýöne Tehasam ullakan bir ştat Amerikanyň iň uly bir ştatlarynyň biri O taýda uniwersitetem kän, kollejam kän, her hili mümkinçiligem kän, ştadyň özem uly, özem demirgazyk ştatlar däl, ýagny sowuk däl, ýyly, şo zatlaryňam täsiri bar-da, öýler, zatlar, kwartiralaram has amatly, mysal üçin, demirgazygyna gitseňiz, Amerikanyň Nýu-Ýork we beýleki, Çikago, ol ýerlerde kynçylyk çekip bilersiňiz, hem sowuk, hemem Kwartiralaram gymmat. Ýöne Çikagodan hem türkmenler ep-eslije bar diýip bilýän. Indi käwagt mesele şuňa gelýär, diýeli Oklahomada hemme zat elýeterli kwartira. Ýöne indi şol gapdaldan işlejek bolýan ýaşlar üçin nähili iş meselesi diýeňde, şäherleň özleri bärde bu ştatda kiçiräk bolansoň mümkinçilik oň ýaly däl. Ýöne Nýu-Ýorka gitseň, Çikagoa gitseň hemme zat gymmat. Ýöne gapdaldan on edeýin, mun edeýin diýseň, ol ştatlarda millionlap adam bar, her hili zat bolup ýör. O taýda legalnyý zatlaram bolup ýör, nelegallaram kän. Indi men çaklaýan, ýaşlar şoň ýaly ştatlary halabam biler, sebäbi iň soňunda gapdalyndan işlejek bolsa, kanuna seretmän. Ýa-da uzagyndan okuwdan soň galyp, Hawa, olam bar. Karýerasyny şo taýda dowam etjek bolsa. Olam bar.
Ýöne men, indi beýle sorag gelermi bilemok-da, Tirkiş. Şonuň üçin göni bir zady aýdaýyn. Men öz obadaşlarym, ýaşlarym menden maslahat soranda ýa garyndaşlarym, olara aýdanym şu boldy, Bakalawr derejesi üçin Amerika gelmek size şeýle möhümmi? Ýa dil kursy üçin Amerika gelmek size şeýle möhümmi? Görüň-ä muň töleglerini, iň arzany diýeňde on, on iki müň dollar. Türkmenistan üçin ýük. Türkmenistanly üçin. Men diýýän olara, siz başga ýurtlarda, amatly ýurtlarda, indi Türkiýe bolsun, Orsýet bolsun ýa Hytaý şu wagt beýleki mümkinçilikler kän-de, men bar wariantlary bilemok, Ýewropadaky ýerler, Gidip şol ýerde amatly okuw bolsa okap ýöne gowja okamaly, gowja okamaly. Şo taýda gowja gutarsaňyz, ugruňyz fizika, himiýa, biologiýa ýa tehnik ugurlar, inženerlik, kompýuter, matematika bolsa, onsoň bäriki magistratura ýa doktorantura ýüz tutsaňyz, stipendiýaly, tölegsiz gelýäňiz. Biram iň gowy zady ine PHD alanyňyzdan soň, Göni bärde green karda ýüz tutup bolýa. Göni. Olam lotereýa zat däl. Ol beýleki, hä, bu gün çykarmy, çykmazmy, Şu gün aslynda, şu gün lotereýa maýyň dördi. Şeýlemi? Hawa, lotereýa çykýan gün biz köpüsini seretişdirdik. Biziň tabşyranlarymyzyň hiç biri çykmandyr entek. Hä, men-ä seredemok ony, sebäbi men indi yzarlamok-da. Ýöne täleýnamaňa seretdirip birine o taýda okadyp, çüftürdip, ýyldyzlar gabat gelipdir, ol däl. Eliňde PHD bolsa ýüz tutýaň we green kardyňy alýaň. Şonuň üçin meň öz obadaşym talantly ýaşlara aýdanym, başga ýurtlarda-da okap bakalawr alyp bilýäňiz. Men özüm dogrusy düşünip bilemok, nädip şol okuw pulunyň ýüküni özüň tapyp, gapdalyndan işläp, özüň ekläp. Şony edip bilýänler bar diýip men kän eşidýän, ýöne men şoňa gowy düşünip bilemok. Gaty kyn durmuş bolmaly diýen-dä. Gaty kyn. Siziň maslahatyňyz bakalawr derejesini ýa dört ýyllyk uniwersitet derejesini haýsam bolsa bir ýerde gowy edip ökde gutaryp hawa dereje bilen gutaryp soň bärik hatda magistraturada-da däl doktorantura derejesine gönümel tabşyrsaňyz göni bärden stipendiýa alýaňyz we ol has Gowy bolýamok ýöne. Iň soňky arzuwyňyz Amerikada ýaşap işlemek bolsa, şonuň bir legalnyý ýoly bar, şoň bir kanuny ýoly bar. Ony okuwy gowja okaýaňyz, gelýäňiz, magistratura ýa aspirantura, PHD üçin gelýäňiz, alýaňyz, boldy. Green kart oň ondan soň green karty tabşyryp bilýäňiz. O green kartam hormatly adamlar biziň şu wagtky lotereýa ýa green kart däl. Tabşyrandan soň çykýar saňa. Nemeden ok beýleki ýaňky diýýärdi Türkmenistanda. Lotereýden däl. Ýok neme diýýärler.
Men green kart oýnadym utdum Demek, indi o taýda bu ýerde oňa zat ýok. Dogry, dogry.
PHD-ni gutaran, doktoranturany gutarandan soň, gönümel grin karta tabşyrýaň, grin kartaň saňa çykýar, ondan soň bärde uzak möhletli galyp işlemäge mümkinçilik bolýar. Eger soraglar gutaran bolsa ýene bir belli geçsem bolarmy? Hawa, elbetde.
Ine, Meň ýene bir etjek belligim şu wagt men başga ýurtlarda okaň bakalawra gowja okaň soň bärik magistraturyýa PHD ýa mastera geliň diýän bolýyn görüp oturanlaň käbiri aý baýramy aýtmak aňsat ol Lomanosow uniwersitetinde okady medallaram bady a bize okamagam ýük zat diýýän bolmaklary mümkin dä men şolara şuny aýdasym gelýär Şu wagt edil soňky iki, üç, bäş ýyllykda bir üýtgeşik ýagdaý bar Amerikada. Men gelen döwürlerim PHD üçin, Amerikadaky uniwersitetlerdäki PHD okuwçylaryna seretseň, segsen prosendi hindi bile hytaýdy. Segsen prosendi. Deň ýarsa hytaýdy. Ine, mysal üçin, biziň gelen ýylymyz kyrk sany PHD üçin okuwçy alnan bolsa, ýigrimiden käni hytaýdy. Onsoň ýene bir on, on nemäsem, Hindi, onsoň men ýaly türkmen, ol-bul, ýek-tük içinde. Indi şondan, meň gelenim bäri on sekiz ýyl geçdi, ýagdaý radikalno üýtgedi, doly üýtgedi. Edil soňky iki-üç ýylyň içinde biziň himiýa fakultetimize Hytaýdan bir adam ýa ýüz tutdy, ýa ýüz tutanok. Munuň sebäplerine girip oturjekka sebäbi politiki problemalary bar hytaý bilen amerikanyň biri biri bilen oňuşanok bir hem hytaýda şu wagt ilat sany gata peselip oty ýaşlar ýok şu gepiň tümüne gelenok bolýyn şu biziň okuwçylarymyz üçin uly bir mümkinçilik açýar her ýyl uniwersitetler biz otuz sany aspirant ýa phd ýa master aljak diýseler şol indi hytaý bile hindi bile dolanok Soňky dört-bäş ýylyň içinde biziň bölümimiz, mysal üçin, bir topar studenti Pakistandan aldy, Bangladeşden aldy, Nigeriýadan aldy, biziň özüm, men başlygymkam, Türkiýeden birnäçe okuwçy aldyk, Azerbaýjandan aldyk, Täjigistandan aldyk. Ýagny näme diýjek bolýan? Gyrgyzam bardy öýdýän.
Biziň, edil biziň bölümde ýokdy, ýöne başga bölümde bar bolmagy mümkin. Ýöne gepiň tümügi näme diýjek bolýan? Şul ýagdaý biziňkilere gowy mümkinçilik açýar. Siz hökman bir iň bir ýanyp duran uniwersitetde okanyňyz, okan bolmagyňyz hökman däl, Lomonosow bolsun ýa beýleki ýurtlaryň iň gowy uniwersitetleri. Gowja okan bolsaňyz, iňlisçäňiz ýerinde bolsa, siz kabul almak şansyňyz, ýaňky mümkinçiligiňiz gaty gowy derejede. Men şony, edil şu wagt bir şoň ýaly ýagdaý bar. Şoň üçin men Biziň ýurtlarymyzdan birini görsem aýdyň okuwçylar ýüz tutsun diýýän. Men biziň ýurtlarymyz diýende men özbeklerem biziňki görýän, gyrgyzlaram, Azerbaýjan tirkişine bärde gezip ýörensoň bilýändir, bärde türkmenler şeýle bir seýrek duşýaň welin Azerbaýjany görseňem türkmen saňa Goý, amerikanlara soralýar, nireli diýip asyl soraýarlar welin Türkmenistan diýýän welin, Başda täzeden aýt diýýär. Türkmenistan diýýän, hä? Täzeden aýt diýýär. Türkmenistan eşitmändirler hem. Dogry. Nirededigini hem bilenoklar. Aslynda Amerikadakylaryň köpüsi daşary ýurtlar bilen bagly şo bilýän şo Ýewropa käbir ýurtlary bar. Russiýa ýa-da ýaňky ýaly Hytaý ýaňky bilinýän ýurtlar bar. Ýöne kiçiräk ýurtlaryň hiçsi Bilinenok. bilinenok, tanalanok. Üç-dört gezek aýdanyňdan soň şoň üçin olar üçin Özbegistan diýseňem şu Türkmenistan hemmesi şoň şolar üçin şo bir zat. Dogry. Meň üçinem indi şo boldy. Men bilmeýändim üçin dälde, bärde türkmenler seýrek bolany üçin özümiziňki görýäs. Biziň kulturamyz bir, dilimiz, dinimiz hemme zadymyz bir. Meň üçin tapat ýok. Şol ýurtlardan men aýdyp-aýdyp Täjigistandan, Azerbaýjandan okuwçy getirtdim. Türkmenistanda hem tanaýanlaryma aýtdym. Meň Türkmen döwlet uniwersitetinde tanaýan molymlaryma aýtdym. Ýöne ýüz tutýan az. Sansyz uniwersitet bar. Sanasaň sogaby kän. Şony ýaltanman görüp ýagdaýlaryny şu öz derejäňize görä ýüz tutsaňyz, legalnyý ýol bilen gelýäňiz, stipendiýaly, hemme zat ýerinde. Şonuň üçin okuwçylara näme diýesim gelýär, Höweslendiresim gelýär, okasaňyz gowja okaň. Gowja okaň. Şundan okuwdan nan bar diýerler-de, çörek bar. Şundan bar. Marylylar nan bar diýýär. Nan bar diýýär bizde, dogry. Ikimizem maryly bolup çykdyk. Hawa, şeýle.
Umuman şeýle soraglar. Goşok zadyňyz bam başga aslynda soralar siz okuwdan soň amerikada nädip galmaly meselesi hä bu meselede onam sähelçe degdik nädip galmaly ýaňky eger phd eden bolsaňyz eger amerikada galasyňyz gelýän bolsa green karda aýdyşymyz ýaly göni phd den soň green karta tabşyryp bilýäňiz ondan soň islän ýeriňizde işläp bilýäňiz men doly bilemok moşt magistraturadan soňam şeýle ýagdaý bolmagy mümkin men ony doly bilemok phd den bilýän ýüz prosent näme üçin bilýän özüm şeýdip green kardamy aldym. Eger başga bakalavrdan soň galjak bolsaňyz, bul birazajyk gümürtik bolýar. Näme üçin diýeňde, edil bakalawr gutaraňda şu F bir wizaň gutarýar diýip bilýän möhleti. Ondan soň ýöne amerikan hökümeti bir ýyl, iki ýyl şu F bir wizany uzaltmaga rugsat berýär. Onuň adyna OPT diýýärler. Ony açsak, Optional Practical Training diýip geçýär. Ýagny şu alan derejäňizi praktikada indi ulanyp bilýäňiz. Ýagny gidip, şol alan diplomyňyz bilen bir ýyl, iki ýyl işläp bilýäňiz. Ýöne oňam möhleti belli. Olam, hany, müdimilik däl-de, bir ýyl, iki ýyl. Ondan soň ýene sorag orta gelýär. Bolýa, men munam gutardym, indi näme etmeli? Şonuň üçin Meň pikirimçe aňsady bakalawryňy nirde okaýanam bolsa gowja gutarmaly, bärik magistratura aspirantura gelýäň, açyk ýol bar, meň pikirimçe gowy ýol. Hormatly adamlar ine şu günki myhmanyma Baýramyrat Saparow köp sag bolsun aýdýas, belläp geçişimiz ýaly sanlyja türkmen ýaş professorlarynyň himiýa professory Baýramyrat Saparowlar-da şu gün myhmançylykdadyk, olam biziň gepleşigimize myhmançylykdady. Şunluk bilen. Şu gezekki sanymyzy tamamlaýas. Indiki sanymyzda görüşýänçäk. Hoş sag boluň.
Geleniňiz üçin köp sag boluň.